Ee, ri khou ni livhuwa khathihi na u ni ṱanganedza kha shoela ya vhoriṋe i khou pfi Ri Khou Ni Gotsha. Zwino ṋamusi ro fara mueni wa vhoriṋe a khou pfi Vho Thivhumberi Mia Tshandama. Ha ri vha rere zwanḓa vha tshi dzhena kha shou ya vhoriṋe ila i khou pfi Ri Khou Ni Gotsha.
Ri khou ni gotsha.

ndo vhuya nda pfa tshiṅwe tshifhinga ndo ya kha muṅwe mutambo wangei ndo ndo vha khakhisa nda ambara iṅwe roko yanga ya pepulu mm. nda pfa ṅwana a tshi ri hai a si miya tshandama vhano vhone vha ṱoḓa vho ambara roko ya yelo
zwino eh, eh, ri khou vha ṱanganedza vho miya tshandama ezwi ndi ambare dzi roko dzanga u ya vhona ndi tshi ḓaḓisa vhathu ngori thi ndi ambara ni nthihi mm. u wana muthu a khou balelwa ḓivha zwa uri o ṱangana na nṋe mulovha kana ṋamusi hmm. kana ho itea mini ha kokolo na mntu anga u tongo ku vona dzi deja vu a ndi mukegulu roko wa tishinchi ndi zwithu zwa vhakegulu izo ngoto va buli ya ya tina na ndrava hmm. a ni u do tshintsha wa ita no wa liwa mini hmm. tina ndava na malabi nne tina ndava na business hmm. na tshiṅwe na tshiṅwe tshi anga ndi business hezwiḽa zwa soko to ṱuwa ndi tshi khou vhonwa ndi tshi khou ita nisi sa iti bisinese a thina problem nazwo kana nda to ḓa nda ndi khou to nukha tena ndi khou bva bisineseni na tshiṅwe na tshiṅwe tshanga ndi bisinese ha ri khou vha pfa mukegulu vho munya tshandama zwino ri tshi amba nga mukegulu vho munya tshandama ri khou amba nga nyi a khou bva gai o duma nga mini mukegulu uyu um miya tshandama Ndi mukegulu ane ndi funa badi zwa pfunzo pfunzo ndi zwiṅwe zwithu na zwino ndi kha ḓivha tshikoloni a thi athu neta vhuluvhi yanga thi nyagi vhuluvhi yanga vhu tshi eḓela u ḓo ita hezwiḽa zwa vhafumakadzi vha mahayani venḓa ngei zwine na sokou tou wana ngoho khou sokou itiwa zwitshele muthu a kha ḓi lwa na mazwale na ṋamusi nga 2021 muthu a kha ḓi lwa na muhalivho zwino nṋe ri ḓo zwi ita ri gai ngori ri vha ri zwikoloni ri tshi khou guda ri tshi khou ita vhuluvhi vhu songo eḓela ri mm. tshi khou vha mafilosofa a vhiwe mivheni ni khou tou bva afha ini ni khou tou lapswa aṋwa mutuku na makwanda mm. eh? hu kha ḓi tou vha na muthu a no khou tou ḽa makwanda nga 2021 mm. a tha thu vhe nda fana dokotela na muthihi a tshi ri um muthu u khou ṱoḓa makwanda muvhilini wawe na pfha mudokotela a tshi ri he muvhili wavho u khou ṱoḓa pfushi ya makwanda a zwiḽiwe hezwiḽa zwithu no no vhuya na zwi vhona zwi khou rekomendiwa gai a tha ṱuwa nda vhona na mutshena na muthihi a khou ḽa a khou ḽa milenzhe iḽa ya khuhu mara hafhaḽa na ya vhona vhanna vho no tou shuma vha mathishere venḓa vha tshi khou tou renga makwanda o ḓadza bogisi ni ḓivhudzisa uri afha fhethu mutakalo u gai hi 2021 munna a khou tou renga bogisi ḽa makwanda khuhu a i funi u ḽa muthu Mitumbu a i litshe ngoho a yo renga makwanḓa. Ha vhanna vha Venḓa vha konḓisa vhathu. Matitshere, ha matitshere ni titshere mani ḓo ri tsho ri shonisa. Nṋe ndo to dovha nda to wana ni titshere ni kho renga makwanḓa phanḓa hanga i. Ndi ḓo lwa na ini badi. Ri ri kho vha fha mukegulu. Vhana vha tshi kho vha sa ḓivhi tshikenzekenze. Vha vha sa ḓivhi breast. Vha vha sa ḓivhi thigh. ya Vha- khou vhana vhaṋu vha vha vha sa ḓivhi drumstick ni khou vha lisa makwanda vha khou ivara miraḓo ya dzikuu mukegulu Hai, vhathu. hai, hai, Ri khou- hai, hai. ri khou amba kuri ri khou zwi pfa kuri ha mukegulu vho vho bilufhara vhukuma zwino ri ri sathu ya kure mukegulu ri khou humbela u thoma ra tou rayeliwa vhana vha vhavenḓa eh, vha tou rayiwa so kurali so um vhana vha vhavenḓa hei a thi ḓivhi uri ri tou thomisa hani ngori ri khou vhona venḓa ḽi khou tshinyala ḽi tshi ya iḽa mvelele yashu yo vha vhavenḓa no vha muvenḓa zwi khou tou vha zwithu zwine zwi khou tou ṋaṋa vhukuma vhusiwana vhu khou ḽa venḓa ri ni wane ngoho ni sa khou nyaga u dzhena tshikolo nga 2021 ni khou ri zwi ngo ita hani ini ni kha ḓi tou beba vhana ni khou vha bebela sasa ni khou vha bebela muvhuso nahone vhabebi vha vhanna vha tshi khou hola lishini ndi vhugai iḽa tshelede kha vhana ha yone a hu na tshithu mukegulu iḽa tshelede i nga ita mini mara ngori a nḓivhi tshithu ni hanefho mavete ni hanefho vho folovhoḓi ni hanefho vho muswoḓi muthu u khou litho ya tshikoloni ni ḓo ita zwezwo zwo ita vhana na vha ni khou tou ṱoḓa tshelede ya sasa zwino mukeguru ndi khou humbela ku vhudza vhone zwo khakhea ndi khombela ḓi a thi no ri ndila ye vhana zwino ni khou ndzhaisa Hai, vha ḓo vha ḓo ndi farela mukegulu ee ndi khou humbula u laya vhana vha venḓa ngoho na sa dzhena tshikolo ni ḓo dzulela u ḽoya mugayo wa haṋu manini ni kha ḓi tou ḽa ula mugayo wo pfi shaya ndeima ngoho na ṋamusi nga 2021 muthu u khou tou ḽa ḽa mugayo wo ṱomba halwa i ni khou ḽa mugayo wo ṱomba halwa nga 2021 ha, ha sa vhe na tshiṅwe tshithu tshine tshine tsha vha- tshi a- tshi a vha- tsha vha tsha ni dzinginyisa Ri ini no tou ralo ni ṅwananyana ni kha ḓi tou themba uri no funi ḓo tou funiwa na ya vhuhadzi hi ni mini inwi no funwa nga nnyi hone honoyo ni funa wo funwa nga nnyi u a ḓivha na zwa lufuno ndi mini hi Ri ndi khou tou funiwa nga muthu uri ini u khou tou bampa ṱhaṋu hu sina na zwiṅwe zwithu zwine a khou tou bampela zwone nṱhaṋu hmm? ni khou tou tou tou funela uri ni khou sokou tou ḓiadza nṱhanga bampe nṱha haṋu mara ni khou funiwa badi ni khou ri tsho ya tshikoloni mudzimu kha ri thuse mani mudzimu kha ri thuse kha avha vhana vhashu um vha litshe u bebela vhana u to uri vha ye mundendeni ni wane muthu o tou beba ṅwana o no fhira wa miyawe hmm? ni wane ni wane ni wane muthu a tshi khou vhidza e, e, e, malume ane u ya vha fhira hmm. hai zwo khakhea mani vhana vhavenḓa ngoho ni to wana vhana vhavenḓa vhunzhi avho vha khou to takalela khondomo dza mahala ndi khou amba uri nono muthu o no khou vhafha dzikhondomo o to takalana a khou to u vha khou ri khou promota mini kha vhana hmm. instead zwo ri vhanu vha fhaṱele library vha wane dzibugu vha iteni muthu u khou vha phakhela khondomo hu khou nyaga itwa sadomo na gomora venḓa ḽashu ri a huna tshine na ḓivha vhana vha matshaina vha khou ita dzigolo yangei ini ni khou tamba boko ni ri ndi mini ene hi ni wane ini ni kha ḓi tou vha muṱhanga wa hanefho sitentsini ni tshi ri ni tambela thimu ya bola ni kho to vunḓea ni sa holeli nṋe ndi nga si ite na zwithu hmm. zwino zwo tou wana muthu a zwitentsi ni a kho to tamba bola ya hanefha ni vhe ni vunḓee ni balelwa no yo ṅwala mulingo no vunḓea madathani aningei hai mani zwo khakhea mani vhaṱhanga vha maindia vha dzula vha khou ita bisinese ni tshi to ri nga hafha vha vha vha khou ita bisinese ni wane vhaṅwe havhaḽa vha ngei ha ha hana idu o to thoma ngo to rengisa ball pen hmm. phanḓa hanefhaḽa ṱhoyanḓo muṅwe na muṅwe ri khou vha vhona zwino na musi vha ouna dzi hardware vha ouna na mashopo vho mesini haningei na mini vho ḓi to thoma hanefhaḽa vhene vha ṱhanga vha venḓa no eḓela ni bizi ni bizi ni khou ita zwo zwo u lalana hai venḓa venḓa vho khou to shuma iwa lodge hmm. hmm. na nga tou wana dzikolo dzi khou pikisana tswingange a dzi vhi dzi khou pikisanela na bisinese hu khou pikiswelwa u lala muthu ni wane muthu a khou tou gidima hanengei tswinga o panga kha 140 uri musadzi a swika ṱavhanye o ita muha nge uri a, a, a ite nthu hmm? ni wane muthu a khou tou ya dzi lodge nga hanengei saidi ya maungani No ndo pfa uri ndi zwone zwone hezwo. Ha pfi ha ndo ku ita badi. Ri li- li- ḽaṋu ḽi tshi kovhela ḓuvha a ni vhali tshelede ni vhala uri no- no ita muthu. no ita vhangana ndo ita vhangana vhatukana vha vhavenḓa vha khou ita bisinese na vhabebi vha vheiwe a hu na na zwine a khou ita na mishumo ine a khou shumwa a thi vhona zwo ri vhathu vha khou ri vha khou ya mushumoni vha khou amba ḽa zwithu na hmm. vhudzisani henevho miyaṋe ni tshi ri ngei ḓoroboni tshitandani kana ngei ṱhoya nḓo vha shuma gai ni ḓo pfa tshipfi vha vha shuma muḓini wa muthu hmm. vha tshi khou ita ita vha khou litsha ita bisinese rine ri tshi khou ita bisinese vhone vha khou ita zwavho hi hmm. Dimoni ḽa u shaya a ḽi rabelelwi. Ni ḓo tou hoo kana tou ḓa vho Bushiri kana tou ḓa vho Pastor Chris kana vha dimoni ḽa u shaya a ḽi ṱuwi ḽi ṱuwa nga pfunzo. Ni nga zwi ita zwoṱhe hezwo hezwo a ni nga vhi na vuwa no luga. Zwi to vhori zwi a zwi a mmbaisa mani Tshigo ni tshi wana uri society ya vho riṋe i shavha lufu. Society ya vhavenḓa a i a ni na tsho u nwa hafha hei. A ri na sanitizer. Oh ya. Eish. Hei inwi. Habe ndi khou ambesa ndi khou ambela ma maḓithu ane a sa vhe a fa maṅwe mavheleṱe ayo. Eh ni tshi wana vhavenḓa vhavenḓa vha shavha lufu. Vhavenḓa ndi lushaka lune lu nga to ni vhulunga lwa sa ni ise tshikoloni tshelede ya tshikoloni i ḓo vha i siho mara yone i vhulunga i hone ni wane vhavenḓa ni wane lushaka lwaṋu lwo kuvhangana lu tshiri lu khou ita society lu to ita na yunifomo hu tou pfi hai hei hei ndi society ya mulugana hai ane a nga tou lovha hafhanoni a sa itambi ri ḓo mu sumbedza nga lufu a ri nga ḓi ri ḓo tou ḓa mavhiḓani ri vhathu vha kha ḓi tou ita zwezwo ndi ri na ini ni songo funzea na tou dzhoina zwezwo hi Naa masina idzi idzi idzi vho avbobo dzo itelwa mini na na na na na vho outsurance? Hi? Ri ḓo ṱuwa ri khou ita zwitshele haningei. Wa ri sa iti society dzo isa na tshikoloni, ri khou ita society dzedzi dzo dzo dzo u amba zwitshele. Ha o bvisa 50 rand, ha e o itani a ngo ḓisa ṅwedzi o pfuka. Ha e vhe we vhe. Hmm? Hmm. vhavenḓa vha shavha lufuḓani u investa kha vhumatshelo ha vhana vhavho ndi ri muthu a to ni itela tshelede ya uri ni ḓo vhulungwa lini a khou badela tshibugwana mara ya ḽaisense hana mara vha ya vha tshi badela ṅwedzi muṅwe na muṅwe ni tshi vha vhudza uri a ni khou nyago ya tshikoloni vha ri a vhana mara vha na tshelede yo ni badelela nge uri ni tshi fa ni ḓe ni vhulungwe nga lomezini afha fhethu lu takalani hone i takalani u hone na ni tshi ya mavhiḓani oṱhe a venḓa no no ya ningei vho dzimbaleni haningei haningei ni tshi tou tsa na zwi na ka vhuṅwe vhushango vhune a vhuna na tshithu ni ḓo wana ma matombo a hone a tonga dzi estate ndi uri hu tiles hu khou rwiwa iṅwe ceramic hu khou rwiwa iṅwe tomstone heyo ine a na thu i vhona ndi vhavenḓa vho Ni tshee mavhiḓani aneaḽa a vhatshena a vha na na ndavha zwi khou ḓitela ḽifhambano ḽavho nga tombo. Ni wane na muthu u khou nyaga u rengelwa na tombo muthu ano khou rengelwa tombo ḽa twenty thousand o vha a tshi itani fhano hune ra khou to tea u to mu humbula nga heyi nḓila. O vha a sina na tshithu o vha a ntshavheni ni wane muthu ane a tou vha ntshavheni u khou vhulunga ḽiṅwe tombo ḽihuluhulu o sia mini. A hu na na tshe a sia, o tou sia vhana vhane a vha na na mushumo ngori a vha na bisinese. Ha nṋe ngoho vhavenḓa vho mmbalela. Ni zwiḓu zwa mini ni vhathu vha kho ita zwiḓuḓu hanengei mavhiḓani. Ndi zwiḓu ndi zwiḓu ho fuleliwa ho fuleliwa ho itiwa ha itiwa e vhavenḓa vha shavha lufu vheiwe. ni wane ngo vha lushaka lwa haṋu vha tshi khou ri ngo ri antambi khoro ya lushaka ri ḓo to ni nyelisa ni nga nyelisa muthu o faho hapfi ha ngo zwi vhona hapfi hee mini mini mini tshigo tshe nda tovha no no vhuya na vhona mulenzhe wa muthu u tshi khou kokodziwa nga ngwa u tshi pfi ha ngo vhulungiwa ani a thi a thu zwi vhona izwi zwino lufu ni khou shavha mini nga zwibugwana izwi Hmm? ni wane muthu mukegulu we vho lovha muḓini we vha vha vha songo vhe vha pangelwa na tiles mara tomstone yavho i na tiles mara ye vha vha khou eḓela hone vho sina na tiles mubeto wa vha ona buli mara vha ya vha pangwa kha casket ha ḓa na lumedzini takalani u gai Thoḽethe ya vhathu vha kha vha thoḽethe ya mulindi vha tonga vha sa ruwa nga dzi nḓadzi haningei vho lovha vha si na na gaunu yo to yo to vha vha ḓivhi gaunu vha vha tshi eḓela nga bokhathi mukalaha hi mukalaha vho lovha vha si na na maḓi muvhilini vha si na na na na furuthi mara tshelede ya nthu yo vha i hone
ya kuvha vhulunga i tshelede yo vha vhulunga yo vha i hone vhalwale vha sibadela vhaḽa muthu vha balelwe na tshithu mara na sa vha dzhia vhaḽa muthu na u vhaisa medi kiḽiniki na to lindela ḓuvha ḽine ya pfhi vho lovha na kona u dzhiela tshelede ya nthu instead zwo ri a yo badela madokotela vhaḽa muthu vha vha tshi nga vuwa na bara na ku vha rengela mitshelo ee ndi khou amba uri muthu khoyo khou lwala u sibadela ri vha ro lindela ḓuvha ḽau ḽa lufu Tshelede u tou vha na tshelede yo mu vhulunga a re na tshelede yo mu badelela biḽi ya ya sibadela hange takalani u gaya afho fhethu kha vhavenḓa na sibadela vha ni ḓisela two liters ya mahewu na ri ni tshi sheka na wa na rovha nayo
hai ha dzi a vhuya dzi a vhuya zwithu zwine zwa vha zwi khou itea venḓa ndi competition fhedzi hu khou sokou tou maḓi o namela na khe vhathu vha tou vha muthu tou vha na vhana vhavhili na nga to tshimbila venḓa fhala ni wane maḓi o ṋamela vhathu vha hone a vhana na vhana vho no fhira vhaṱanu ḽiḓi ḽo soko to ṋamela na keni vhaṅwe vha vhe vha xele nga ngomu aḽo ngori no funzea vha khou funzea ha zwi khou konḓa zwi re venḓa vheiwe zwi re venḓa a zwi khou vhuya zwa takadza a zwi khou vhuya zwa takadza na muthu na muthihi a si dzone dzi competition ri nnḓu dzi khou sokou tou tou mapupukezi mapupuke a khou sokou tou ṋamela Riṋe ri ḓivha phuphu kale yo vha i tshi pfi i tshi rengiwa i vha i khou rengelwa nḓori na muthu. Hmm. Zwino kho vhule na vhuṱiri rumu wa venḓa vhu na muthu vhu na vhu na dziphuphu vhu to tshuwisa no tshuwisa. Hmm. Ni tshi nga fha ḽipupu ke ḽipu hmm. khedzi dziṅwe dzi koḓa nga tharu. Waḓi ndi phuphu dza mini dzi a ḽiwa na phuphu vhathu vha khou tshi ita business. A bandu a iwi.
Ndo i khou wa yo tikiwa nga dziphuphu. Hmm. ha nṋe vhavenḓa no mbalela shem no mbalela ndi ri na hanefhaḽa kha mirero 24 verse 27 i to zwi amba zwavhuḓi uri when you start your life start, start with a business hmm. and with that business then you can build a house out of that money of a business a ni thomi ngo u fhaṱa nnḓu ni si na business hmm. vhathu vhanzhi vha vhavenḓa vho fhaṱa nnḓu a vha na business niri ni mini yeneyi
zwi amba kuri tshikolo a tshiiwo apo haya zwi khou to konḓa ni wane muthu a khou to ṱonga nga tekile adidas adidas ndi nnyi mu ḓivhela gai hmm. ni wane ni khou to nana vha ila nga khavela na khou to fa ni hone hone ni sina na bisinese ni ngwa no to dzhia tshelede yaṋu yo fhelisa instead ni dzhie tshelede yaṋu ya khavela ni swika ni renge phakhethe ya stock switsi ni rengise hmm. ini ya ni khou to rengela u vhona ni ngwa Ri tshi khou tou zwi ḓivha, ni khou zama u fhura nnyi? Ri a ni ḓivha uri ni nngwa no sokou tou ambara Kavele na Adidas na Nike ni tshi ḓela badi. Adidas hone ndi nnyi? U mu ḓivhela fhaḓi no zwa Adidas hone u bva gai ndi nnyi? Hezwi u- u- u- u khou zwi khou tou ṱongiwa. Hu tshi Ndi nona nnyi vha ri- DH? No no wana vhaḽa ma mistress a Venḓa vha khou ṱongisela DH na madinna Ginger Mary. vha khou ni ṱongisela a vha vha ḓivhi no vha ḓivha uri vhaḽa vhathu ndi vhoi mara na wana vha khou nana vha ila hala a nṋe ri khou vhoniswa vhone hezwo ri khou vhoniswa Hmm? ndi uri vhathu vhavenḓa a huna tshine vha shavha vha shavha vhuloi vha shavha lufu ndi uri ni wane kha musi gwitha ḽo ḓa hanefho hahawe ḽi khou lilo pfukheso mma vha khou vha khou lilowa ḽi yefi gwitha ḽa hone thi ndi tshifuwo tsha mudzimu Ni ḓo gwitha ni tshi khou lila muḓini a ni ḓo litsha u lila na ḽo wana mbevha tharu a haṋu a thi ndoni ḽi khou appreciate uri ḽo wana mbevha tharu ḽo khou bvo ḽa hane vhavenḓa vhoni khou mbalela vheiwe ri tou ambisa hani ri tou amba ro tou gonya mini e ri tou amba ro tou gonya mini mara

u songo to vhiyani tshikoloni ḓo ḓi vhona ni ngena phanḓa na wina ndi zwanu hmm. a hu na na pulane na nthihi ndi ifhio ini no ri no no vha na vhusami yanu kana khotsi yanu a ri pulane yavho ndi ifhio hmm. mushumo ndi soko to amba vho miya tshandama hmm. ni khou amba miya tshandama ngori miya no vha bizi khara miya no vha bizi na ni tshi ḓo amba nga nṋe lini na ḓo amba nga miya yanu Ndi khou tambela havhaḽa vhane vha vha vha khou ntsola kha zwi social media zwavho na zwi na zwi program zwavho ndi khou tou dzula ndo fhindula
vha ita ngoma madzula wo vha ee ndi khou ita madzula ma- m- ndo ita ndo vhamba ya ya ngori tshiṅwe tshifhinga vhathu a vha khou vhuya vha tou ita hu tou vha na madimoni a muṱani hu na vhathu vhane vha tshi tou dzhena dzi kilasini a tshi khou tou thoma u guda u mbo ḓi kumedza Zwenezwiḽa zwithu ndi zwine zwi khou tea u lafheliwa haṋu, hu rabeliwe, ni dzule fhasi ni rabele Mudzimu, ndi zwone zwine na khou ṱoḓa. Hai hezwi zwa vhuhadzi na zwa vhana na u lalana. Muthu u kha ḓi lala na vhana vha hawe a tshi runda, u khou ṱoḓa musadzi. Ni wane muthu u khou ṱoḓa musadzi vha kha ḓi tou shera tshisibe tsha u ṱamba. Na wana o ḓipupumisa o ḓipupumisa a ri ndi ḓo tou ṱamba nga bulo ḽa baba tshisibe tsho fhela.
Muḓini wa hone hu ṱambiwa nga tshisibe u swika tshi tshi fhelela tsha lingana na lureza. Hei!
Ha pfi tshisibe tshi gai? Hai tshi na baba. hai vhathu vha dzheneni tshikolo we ni fhedze musi wana ni litshe zwine na khou ita ni khou ri shonisa hai na ro neta ui hai zwino ndi khou amba zwezwo uri vhathu kha vha rabeleliwe ho muthu a tshi tou tshena kilasini mbo ḓi eḓela ho muthu a tshi tou i mara a tou bva hafha zwino a pfhi hu na musidzana ha eḓeli a to bva afha apfi u kho nwa halo u thavene ngoho u ḓo ni dzhaivela u swika a tshi to a to vhuya a fara bugu mbo ḓi kumedza zwino rabelisani vhathu vho raloho Hmm? ri hafhaḽa hashu ri renga ro- ro- ro- ro- ro ya ra renga golo dzo no swika ṱhanu nga ḓuvha ḽithihi garatshini ra vhuya nadzo dzi khou to rali na haṋu ni nga zwi swikelela hezwo zwithu ni nga zwi ita hai uri hafhaḽani ni to vhona u tonga ri speciala kana u tovha na zwiṅwe ri tovha na vhuṱali ha bisinese hmm? a ri khou amba a ri khou amba ini oyo ane ni khou ḓo beba ṅwana ane u ḓo vha sina na tsha u tambisa u ḓo vha khou tou ḽa khasho dzaṋu ni khou ya kiḽiniki hmm. yes yes hi ni ri ndi muḓi ni khou amba fhaḽa haṋu no ḓala ngo rala afho na miḓi ine na tou wana ngoho nga hafha eh, khosi mune no khou beba ini ni khou beba nga hafha ini ni khou tou beba ṅwana wo no fhira wa miyaṋu he nga hafha ri ho ṱanganana hu na zwifani zwo no swika zwiṱanu vho khotsi a vhafani zwino hafha fhethu ndi community mane a si muḓini hu na zwifhano zwo no swika sigisi muḓini muthihi Ah,
ndi kruger national park ah. ndi zwipukani hafho fhethu dzi khou vhuya Eh? na vhe uno siko tea lute- tshiku- dzikerekeni ni sa ina tshikoloni ni ḓo tswa ni vhatendi ngori lutendo a lu na nḓala ni khou ri naho ni khou tou tenda ni na nḓala ni ḓo itani hmm. ha pfi no tswa chicken dust ni khou bva kerekeni ri nga mangala lutendo a luna ri nene amini lutendo a luna nḓala nḓala ya rwa naho ni mutendi zwino dzheleni tshikolo ni litshe zwa vhafunzi vhani vhafunzi vha khou ita zwavho ni ḓo zwikolotwa ni khou gidimedzana na vhafunzi ni ni na nḓala

Ndi mini tshi khou ita uri mihumbulo ya, ya, ya vhathu vha Vhavenḓa i, i sokou dzula i yo nembelela, i sokou eḓela huṅwe na huṅwe? Hu khou eḓeliwa ngauri Vhavenḓa vha funi tshikolo. Muthu a dzhena tshikolo tshetsho tsha uri o wana mushumo, o fhedza, u khou tou kala, ha khou tou tou bikelwa vhuswa no pfi a, vhuluvhi ho eḓela. Ndi ngazwo ndi tshi ita Vhavenḓa vhanzhi vha vhanna vha na zwitshele, tou nga Rasinah Neambadzambi Rogo, Ri ḓo litsha ngani u ni ambadza andiroho vho ni dzula no ima na dzibaki fhedzi ya mihuyu hu si na zwine zwa khou diskasiwa? Vhathu vha khou litsha u diskasa bisinese. No khou tou ima khoneni hanefho phangani, no ima hanefho phanḓa ha Cash Build ni tshi khou vhala-vhala Stadium tsha Thohoyandou hu si na na zwine zwa khou itwa, zwi khou tou vha baki na vhafarekana. Vhathu vha tshi khou tou itela bisinese. Tshelede ine ni khou betsha ngayo hafho na no tou ita ngayo bisinese, inwi ni khou tou ita zwa u dzula. tshelede kho to fhelela kha u renga zwa u dzula hmm. ni zwi ḓela nga maanḓa vha vhana vha hayani zwino wene mukegulu vha fani na vhathanga vha maindia hmm. hmm, a vha fani vhathanga vha maindia no no vha vhona vha khou sokou tou dzhola dzhola vho fasa no no vhona muthanga wa maindia o fasa ini ani a tea a thu zwi vhona zwino ni ri ni mini ene ile ni khou itea hayani vha dzula vho fasana hu khou eḓalananiwa mushumo ndi onoyo wo gonyana nga nṱha muthu a tunzulela muṅwe u tsha vhuṱungu

zwino kharali u tshi khou ya mbingano u songo funze ndi hafho hune ri ḓo wana u khou funa dzi gender based violence ane ra thu wa ra vhona musadzi wa dokotela o no khou rulwa nga mipama a tshi khou raekanywa pfhi bvani nḓuni a ra thu wa ra vhona mufumakadzi o ya vhuhadzi na bisinese a tshi swika haningei ra vho pfopfa u khou lwa na mazwale na mini u vha hawe u vha na tshelede dzawe u vha muḓini wawe zwino ini ni to ya haningei vhuhadzi tshine na khou ita tshone ndi dzi recipe dza magwinya na recipe dza dza dza dza dza vhuswa ndi ndi ndi ndi ni khou rea fhethu ni ḓo achiva mini ndi ri no to ya vhadzi to yo bika no to ya vhadzi no yela munna wamu kamarani hi hu na ni khou lutsheta zwa vha bi- zwa bisinese zwino ndi- ndi- nṋe ni khou ita bisinese ini ni khou to ya kamarani u to- u to tambisa mulenzhe u sokou tou wana mulenzhe u nṱha khoyu khoyu mulenzhe wo fhira ṱhoho ee zwino vhone vha vuwa nga tshifhingaḓe vha tshi vha tshi yo ita zwithu zwavho zwa mabisinesi izvi nṋe ndi vuwa nga 12 o'clock ya vhusiku ndi tonga muloi tonga gwidza ndi tshi khou tou tshimbila nga he x5 yanga ndi tshi khou rengisa mamafini ndi rengisa mamafini nṋe thoeḓou ee ndi to vuwa nga wa ndi kho to a baga mamafini khe ndi kho to a baga zwino ndi ndi ifhio ndi ndi amba uri ndi ifhio thaidzo ya ku dzhena kha mbingano kana kha relationship na munna a khou hola nga nga ṅwedzi a khou ṱanganedza tshelede every month munna a no hola nga ṅwedzi we a tambudza u dzula o o hezwi mafheloni ya ṅwedzi u tshi swika u ḓo wa ri tshi khou tonga mbevha ya dumuni o sokou tou rukununu o kwata a si nyagi u ḓoweliwa Ngauri mini? A no ngo ya vhuhadzini na bisinese, vha ḓo ni tambudzesa. A u iwe vhuhadzi muthu a na bisinese, ngauri munna o no hola luthihi mafheloni a ṅwedzi ha na pulane, ha nga ni isi dzi holideini. U ḓo vha a khou tou shuma u renga heneiḽa saga ya mugayo na makwanda. Hu kha ḓi vha hone hu na muḓi o no ḽiwa makwanda, nṋe ḽa vhuswa a ri tsha a ḽa hashu. Hu na muḓi u no kha ḓi sevhiwa nga makwanda. a zwi thanyise hezwa zwithu hmm. ṅwana ḓo dzhia hani namba wana a khou ḽa makwanḓa ha nga vhuya dzhena na ka top ten no no vhuya na vhona ṅwana ane a vha makwanḓa a dzhena nga top ten zwino wana no vhona khonda nga fhira wa dzi kellogs wa muṅwe no kono vuwa nga murambo ṅwana mu khou fona lambaza mukapu sina na rama lambaza ni khou to ḽi vhona lambaza mukapu une wo to itiwa to shilwa swigiri fhedzi mugayo na maḓi lambaza vhone ndi khou vha pfa mukegulu awa ri tshi ḓa kha mafhungo a bivhili vhone mirero 24 vs 7 vha i funela mini mirero 24 vs 27 ndi i funela uri I ri start a life with a business. Mm. With the money that you get from the business, then you can build the house. Mm. Hey, eh, ndi hone hune vhavenḓa vhanye ni tshi zwi vhona wana muthu u sokoto fhaṱa ḽiḓi lihululwana na bindu hmm. muthu o fhaṱa ḽiḓi lihululu ḽo ṋamela ḽiṅwe ḽi hmm. khou fhisa no fhisa na wana instead uri a ite guest house hafhaḽa fhethu ene u khou tou dzula fhedzi na musadzi wawo vha tshi ita zwitshele vha tshi semana muṅwe a tshi ita u sa khou dzhena tshelede Umm zvine zvine na wana kuri e mazware u semana na rushaka na na na na vhathu vha rushaka hu hu hu vha hu kho itea mini vharafheli. Ndi ndi musi vhathu vha si busy. Ivhani busy. Iyani vhuhadzi ni ite bisinese. Ni rengise tshiṅwe tshithu. Hafhi ni na zwa u rengisa. Ni na zwithu zwine vhanna vha khou ṱoḓa. Why ni sa rengisi zwone?

ngori napa we all about business kha ri ndisa kuita business ni mini hmm. ah, muthu kha dapa zwa shangoni a ite zwa shangoni a ite zwa business ngori zwa ṱaḓulwa ri li zwi ḓivhi zwino ndi ngani vhathu vhanzhi vha tshi dzulela ku sola kana ku amba nga vhumi ha tshandama vha khou sola ngori a vha busy hmm. khala vha busy vha ḓo vha na muthu wa vhona vha ḓo mu amba hmm. zwino ni vha vha khou amba nga nṋe ngori nṋe ndi busy ndi ngazwo vha tshi nḓivha ndi ngazwo ri khou tshimbila na dziprogram ini miyaṋu vha nga ḓa kha i program vha vha itani hmm. a vha busy vha khou hamula mashonzha ngei hmm. yeses hmm.
zwino vhone vha vhengela zwifhio eh, society idzi dza lushaka idzi hey a ah, ndi zwiḽa zwa society ndi a tamba lini ni wane vhathu vho to ita na uniform tinizoravethu khou lwaliwa Hmm? ni wana u khou tou tamba society ya lushaka vhathu vho yo renga mabodo ane aḽa u ḓura na dzi mini na mafudu woma hezwiḽa zwithu zwi vhe zwo tou lindela lufu Hmm? instead zwa ravha ḽa vhafumakadzi ngori vha na equipment ya catering vha vhe vha tshi ita vha tshi hayarisa afha vhukati vha khou ita masheleni vhone vha khou tou ita zwezwiḽa
Zwino phambano No, hafha. no, no, no, no, no badela tshibugwana thi tambi hezwiḽa zwithu zwiḽa zwo tou tamba tshibugwana tsha uri mugede a lovha ha thi iti hezwiḽa zwithu A sa rovha. Ai, a thi a thi tambi hezwiḽa zwithu ni wane muthu u khou tou balelwa u ḓiphina a khou tshila a tshi khou ḓi badelela tshelede ya lufu a tshi khou ḓi phiripherela u fa ha vhavenḓa ni a shavha u fa mani Hai!
Zwino ndi, ndi ifhio phambano ka- ya, ya vhaṱhannga vha vha vha maindia vha na, na vhaṱhannga vha vhavenḓa phambano ndi ene ine ra khou lila ngayo vhusiku na masiari ya uri vhaṱhanga vha maindia vha dzula vho fokhasa kha zwa mabindu kha business vhaṱhanga vha vhavenḓa vha vha khou nyanga u gonyisa muṅwe miri ni hafho na dzi net club khe nei bada ya punta maria hu na hanefho no rengiswa mahalo ni ḓo wana vho tou pha vhathanga vha maindiani nga vhana vha wana vhusiku vho tou pha vha vha khou itela uri vha vuwe nga matsheloni vha u rengisela vheiwe vha a ḓivha a- a vheiwa hanono uri hama hama dithu matswu aya a funesa zwiambaro na ṋama na ni zwi wane vho tou ni itela maindia vho tou ni itela na bulasi ḽa ḽa- ḽa dzinguluvhe vhewe ni khou ita zwibodwana vhone vha khou ni rengisela na zwi screen protector izwi na zwikiri protect hmm? ngori a ni ḓivhi tshithu ni mabubuthe ni madotobonyo zwino wone vhomiya tshandama ri tshi ḓa kha mafhungo a bivhili wone u nga ri vha i pfesesa buku i kofi pisarema 85 vesi 28 vha i funela zwipii pisarema 85 vesi 28 hmm. i khou amba uri Vhathu, Mudzimu o ni fha shango, zwino lupfumo lu mavuni. Ni khou zwi vhona? Zwino a ri phurodzhuse, a ri ite zwithu. Ha ngo muthu u khou tou vuwa o lala. Ha muthu u khou tou vuwa o lala, a khou tou ḓikweta phasela fhedzi.
Ndo vhuya nda pfa tshiṅwe tshifhinga vha tshi amba kuri hu na nḓirivhe dziṅwe dzi kho ridzeriwa music mini mini. Ee dzi nḓirivhe dza vho Ackerman hangei Cape Town. Ndi uri vha na bulasi ḽa dzi nḓirivhe so vha vho to ita na zwipikara zwa to ya hanefha ḽa bulasi ḽa dzi nḓirivhe. Vha ri nḓirivhe dzi tshi pfa muzika dzi a takala. Vha ri nḓirivhe dzi ḽa dzi tshi pfa muzika. hangoho wa upfi u a wana dzi khou dzhaiva nḓirivhe kedzi hu pfi dzi ita na halwa huṅwe ho kamba nḓirivhe dzo no ita lidzelwa muzika dzi itwa iṅwe champagne ine ya- i- i- i- i- i baka machips nga faki ya zwino ndi ndi zwifhio zwiṅwe zwi- zwine zwi- mu- em, mfu- mufumakadzi a nga ita kuri a ṱuṱuwedze munna wawe kuri vha kone ku bvelela kha vhudze munna wawe a tshi o tamba kha mvela a tambe kha kha psl Huh? Ee, a vhe serious a vhe na dzi pulane. Hezwiḽa zwa account ya 00 a mu vhudza uri ḓo ni litsha na borea badi. Kha ite something. Kha vhe na business. Hmm. Business. Hmm. Hmm. Hmm.
Hmm. Zwino futhi ndi hafha vha tshi amba hafha kuri muthu a khou shuma mukuwa a khou vuwa tshi ri good morning u ḓo renga a ku bvelela nahone ha nga bveleli vha zwi ambisiwa nga muthu ane a vha a tshi vuwa a tshi yo shuma a tshi ri more vhasi Thaidzo ndi ya uri ha khou shuma zwine a khou ṱoḓa zwone. A si pulane dzawe, ndi pulane dza muṅwe muthu. Which means hoyu muthu o kheptshariwa. Hoyu muthu o dzula o kalelwa vhutshilo hawe zwa uri u ḓo bva hafha nga madekwana a tshi ṱuwa u ḓo vha o no neta. I tshi ri six o'clock, i tshi ri five o'clock a tshi swika hayani o neta hu na zwine a ḓo ita. Which means hoyo muthu ha khou tshila vhutshilo hawe, u khou tshila vhutshilo ha bosso yawe ine i khou ṱoḓa a tshi ita hezwi zwine bosso ya khou ṱoḓa i tshi ita zwone. Zwino uyo muthu u kharako pfi u khou tshila vhutshilo hawe, ndi vhutshilo hawe vhufhio? Vho ri, Vhutshilo hawe u tou fhiwa na ḽivi. Na ni mbudzi nga khotsi aṋu vhane vha takala vho fhiwa ḽivi. Riṋe ro dzula ri ḽivini, ri tou funa uri itani. Zwino ri tshi ḓa kha mafhungo a pfunzo aya, vhone vho sumbedzisa kuri pfunzo ye ra vha ri tshi funziwa a i ri thusi nga tshithu. Vha vha zwi ambisa hani ngauri vhathu vha khou ṱuṱuwedziwa ku ya zwikoloni? Ee, pfunzo ine riṋe ro ṋewa yone yo vha yo ri fareledza, a i ri thusi nga tshithu. Ende pfunzo ine ra vha ri khou funziwa yone riṋe a i tea u ḽa zwo uri khamusi ni ḓo kona u vhuya nayo hayani na i shumisa khamusi na i shumisa na vhabebi vhaṋu ha vha na zwiṅwe zwithu vhana vha makhuwa vha vha khou guda u ita dzi tshizi na ngei na mini no ita dzi goloi vha vhuye ḽa pfunzo vha a kona u i vhuya nayo hayani na wana uri khamusi hoyo mukhuwa u na vhana U na bulasi, a yo vha gudisa uri vha ita dzidzhusi. Vha tshi vhuya ngei, vha vha vha khou vhuya bulasini vha fula manngo vha ita dzhusi. Zwino inwi ni khou dzhena tshikolo itsho tshaṋu, ni khou nyaga u tshi shumisa mini? Tshikolo kha re ni khou dzhena, dzhenani tshikolo tshine tshi na zwine na khou nyaga u tshi shumisa zwone, hai uri ni ḓo wana mushumo. Hezwo zwa u wana mushumo ndi zwine na khou ri vhulaisa. Ndi ngazwo ri kha high employment, low rate or what what, employment rate vha ri i fhasi. nga 40 50 percent 80 percent ya hone zwino vhone aya mafhungo a dzi tomstone why why vha sa dzi pfhesesi ungari vha rwa nazwo izwa dzi tomstone vhaṅwe vha hafha na fhethu ko soko to laṱelwa maṅwe masheleni ane a thi pfhesesi uri why muthu a tshi nga to spenda eh 200000 kha tomstone kha muthu ane u vha sa ḓivhe fhethu just to laṱa tshelede mavhiḓani vhavenḓa vhanzhi vha khou laṱa tshelede mavhiḓa no no yambale nini no no a vhona ḽa matombo ini aro a ita vhugai aḽa masheleni kha arali a vha khou contributa kha ikonomi kana a khou ita kha bisinese ra ḓo vha ri na shangoḓe aḽa masheleni kha arali masipala a khou tou dzhiwa a fhiwa hone eh, na- ra ḓo vha ri sa tshimbili dzi badani dzavhuḓi hafha ra ḓo vha ri si na dzi ḓorobo dzavhuḓi dza- dzine dza khou vusiwa ngoho muthu a tou dzhia tshelede a isa mavhiḓani hmm. noṱhe ni no khou isa tshelede mavhiḓani ni khou ri khakhela heḽo tombo ḽa neo no dovha no tou vha ni khou renga tombo ḽa ḽa no fhira 50 000 kana 28 kana 30 000 neo a ni khou takala ṱhohoni a ni khou takala hafho uyo muthu o vha tshitani a huna a to shuma a lovha ṱuwa Hino vhone vha biliva kuri miṅwenda iyi ndi ya vhavenḓa kana kuri mini? Riṋe sa vhavenḓa ri ngo vhuya ra vuwa rovha na tshithu tshashu ri nga na kha religion a rina kha mvelele a rina zwe ra vha ri tshi ambara a ri tsha zwi ambara miṅwenda a si ya vhavenḓa miṅwenda i bva Portugal ngei ya da gama ndi hone hune ṅwenda wa bva hone copyright heiḽa miṅwenda i ya ngei

ḽo ḽo blenda nyana muthu a re ndo ambara tradition tradition ifhio mm. vhona hanevhaḽa vhathu vha tshi fa uri ni ambara tradition zwo itiwa nga nga mupotshogisi a fha sei mm. vhona vhaḽa vhathu vha vho tou ita iḽa miṅwenda vha ri categorize vhatswana vha fhiwa eh, iḽa midontshi na na na vhasuthu vha fhiwa midontshela um na nga ngei kha matshangana vha fhiwa zwibelana u ita uri vha kone u ri separater vha dovhe vha ite bisinese nga riṋe vha ri rengisele malabi vha tshi ri hoyu ndi mu- ndi mutsonga hoyu ndi muvenḓa muvenḓa kha ambare so dzoṱhe dziḽa bisinese vha vho dzi pulana vhaḽa vhathu sedzani na ṋamusi ri kha ḓi renga malabi avho na ṋamusi a re na tshithu mm. soko shumo vhalavhala zwine ra ḓivha zwone ndi ndi zwezwa dzi kereke zwino avha ndi vhudze hafha ndi khou pfa kuri huna huna bugu ntswa ye vha i bvisa a vha ri vhudze yone nga vhuḓalo kana i hone zwa vhukuma ee ndo ṅwala bugu ntswa hmm. e bugu ndi ya muṱa hmm. ipfhi ndo pfuma ine no lovha hmm. am rich you are dead so ndi bugu ine yo tou inspiravo thi muṱani hanefhaḽa ndi tshi khou vhona zwithu zwine zwa khou itea matshilo u ṱuṱuwedzana uri matshelo nga u ralo nga u ralo uri na hanefhaḽa hayani hu songo vheya vha na dzi competition vhathu kha vha tikane vha tshi bva muṅwe a tshi khou struggle nga tshiṅwe muṅwe a thuse muṅwe heyi bugu i khou tou amba nga zwezwo zwa muṱa wanga

chapter 3 i ri muthu kha tambe forex a yo trader nga kha maṅwe mashango a investe yo zwi amba ezwo forex ndi kale i hone na bivhilini forex kana ndi forex trade ndi kale hone na bivhilini A ri khou ri ni robe vhathu nga dzi forex. Ri khou amba uri ni kale i hone na Bivhilini. Ha ri khou ri wa a na nḓevhe wo zwipfa vho miyashu avha vho miya tshandamo vha vha tshi ri ṱalutshedza. Ee a ri thome ri ye breakini ri kone u tou vhuya. Hei ndi khou humbula ya toilet. Hei a be nthu ya vhewa a i fani na SABC linde. Ha SABC linde ra ita ri tshi ya breakini ra vha ri khou tou nwa na dzhusi dzedziḽa. Zwino hafha ho tou nga hu khou ḽiwa tshithu. ndi khou humbela u bungaedza toilet hei namusi ndi na laki hei ape vhege yo fhelaho ndo- ndo penguluwa khivha nga balaga u sika u ṱola mpukana o mpengula khivha nga balaga

ndiyavanda na nṋe Eh, ha- ha- ha- vho vho ṱanganedziwa Eh, ri khou livhuwa ro vhuya eh, maragani zwino ri ri na dziṅwe- ri kha ḓivha na dziṅwe zwibudziso zwiṱuku nyaganyaganapa zwa ku pedzisa mushumo wavho riṋe zwino ndi khou nyaga ku vhudzisa kuri z- zwi fee kuri muthu a vhe motivational speaker ngeno nṋe ri tshi vhona u sogora hawe zwi a tenda kuri ri mu- ri ri thetshelese zwiḽa zwithu Eh, ndi a zwi vhona vhathu vhanzhi vha tshi thetshelesa motivation speaking yanga vha vha khou ḓivhudzisa uri khamusi a thi nazwo zwine vhone vha nga vha khou ḓa zwone kana a thi ngo paka ferrari ndi tshi dzhena ndi khou ḓo motivator ndo ḓa nda tsitsiwa nga baki ndi a vhona vhathu vha tshi khou ḓivhudzisa zwezwo uri why uyu muthu o no khou ri motivator naye a khou amba zwithu zwine zwa vha uri a zwiho yes tshiṅwe tshifhinga na vhathu vho vha tea u pfhesesa vho uri na nṋe vho ndi khou phanda vho thi ri na nṋe vho ndi khou ḓi zamazama vho ndi khou shuma ndi khou shumela vhana ndi muthu wa mabindu tshiṅwe tshifhinga vho ndi u motivator vhathu um ndi u- ndi u insulta vhathu nga tshiṅwe tshifhinga ngori what if uḽa muthu a fune ndi khou motivator what if uḽa muthu ane nda khou mu motivator u khou zwi nothisa zwiṅwe zwiṅwe zwithu mara u tou vha sina ndavha nazwo ende tshiṅwe tshifhinga u motivator muthu a zwi shandukisi nyimele ya muthu hu na vhathu vhanzhi ndi kho to amba vho ngoho vho ithi zwino la ri khou ni motivate vho vho ndi zwe ra gudela vho tshikoloni mara zwino zwa zwino vho ri khou amba ngoho na nṋe ndi kho ḓi zwi vhona vho ndi tshi khou rengisa mamafini a a sori ndi kho to zwi funa ni vhona ungari kha renda ndi na tshelede nnzhi kana dzi idea edzi dzine nda dzi amba eh, dzi tshi shuma ah, zwo zwo zwo vha ndo ḓo vha ndi tshi khou- ndi ndi khou ḓa na zwishoni zwa vhe ndo ḓo ḓi vha ndo pfuma ndi ligwili na na- mara u sumbedza uri zwi a konḓa shango ndi nga si ni vhudze Ndi sokou ni motivator inwi na vuwa matshelo na bommba thaela ḽa ṱiraka nga nga mulomo ngauri mini ndo ni motivator khamusi something might happen a si uri u motivator ndi vha uri nṋe ndi vha ndo pfuma kana na mina nṋe zwi khou konḓa na nṋe ndi na depression ndi ngazwo ni khou sokou tou mbona ndi khou sokou tou tshimbila navho sabc linde ndi vha ndi na stress zwangavho ndi ngazwo na nga thetshelesa motivations dzanga ndi vha ndi tonga ndi khou tou goḓa ndi khou tou phosha Ni khou tou gwara. Ngauri mini? Ei, na nṋe vhutshiloni zwi khou konḓa, Vhewu. Zwino purpose ya, ya, ya, ya u Eh, eh, eh, ndi kha- motiveza. nda- nda- nda vha ndi kha ḓi amba. Zwino ndi ngazwo ndi tshi khou amba ndi tshi khou ri kha motivation u vha u khou tou u vha u khou tou dia dia uri mini uri muṅwe muthu vho a pfhe a kha iṅwe level a tshi nga kona u zwi kona. Mara ri tshi khou tou ya kha ngoho vhutshiloni ha vhukuma hu shuma laki, Vhewu. Hu na vhanna vhanzhi vho shumesaho vha tshi khou zama pulane dzoṱhe vha ya vho yo phanḓa vha itani. Mara at the end a vho ngo kona u swikelela hafho hune vha vha khou ṱoḓa hone. Zwino zwiṅwe zwithu vhuya vha zwi tshimbila na like na uri anu nga ni motivator kana na nṋe ni khou mmbona ndo rali zwi khou konḓa like dzanga dzo fhufha. Mabindu anga manzhi o wa, ndi sokou tou vha muthu mara ndi kha ḓi ni motivator ndi khou ni phosha. Na zwezwiḽa zwa uri makwanḓa ndi vho tou rumela vhatukana vha tshi yo renga makwanḓa ngori hei ndi nga ḓo seiwa ndi khou renga zwi nga si ite ndi tshi vho tou renga makwanḓa uri ndi khou ni motivate nda ri ni songo ḽa zwiḽa zwithu ni songo ḽa ina ndi khou tou zama vho ndi khou ni pushava ndi khou nyanga u ni pangavho kha kiḽasi ngori nṋe ro funziwa ro trainiwa u dila na kuhumbulele kwa muthu ri vha ri khou tou dila na ini lwa muhumbulo ri vha ri khou ni voṱa ndo vha ndi khou nyago ḓa hanefho kuri zwino ra vha vhona vhone vha tshi vha tshi stragrisha kana vha tshi renga zwiḽiwa zwi sa ḓivhelekani zwi khou fana na makwanḓa matshelo ri a dovha ra tendeliwa ku vha thetshelesa Eh, ndi ngazwo ndi tshi khou ri hezwi zwa motivation ni vhe careful ndi ngazwo ni tshi nga wana tshiṅwe tshifhinga ri tshi nga zwifha ri tshi khou itela uri ni lutendo lwaṋu lu takuwe ndi ngazwo na nṋe ndo rali Ndi na depression ndi soko to wana uri na na ḽa mabindu ane nda khou ita ndi ngori ndi khou ita ḽa mabindu ngo takala ini vhona ungari u vuwa nga wani nda vha ndi khou baga ma mafini ndi ndi ndi ndi zwithu zwo no takadza zwiḽa zwithu zwi khou konḓa mara ndi nga si ni vhudze mara ngori nṋe ndo trainiwa u ḓi ambela kha ini ndi ni rwa nga muhumbulo zwezwiḽa ni khou pfa uri mini mini ndi a kona u ni rwa nda ni thekhela na wana uri mini i can speak technically ndi amba nga nga nga nga nga uri ndo trainiwa ndi a kona u dila na ku dialogue kwaṋu oko kune ini na vha ni khou zama uri why this why that so hezwiḽani ni khou ḓivhudzisa nṋe ndi vha ndo no vha na phindulo ngori psychologically ndo ndo ndo trainiwa ndi khou amba kuri ra, ra zwipfa kuri hapo muthu mumotivate wavo rini u khou suvhisa lurimi kana u khou zwipfa ro tenderiwa ku hanedza fara fhethu ana ina ndo thetshelesa zwiṅwe zwithu ndi khou zwithu ndi khou to zwipfa ai why ndi si nazwo why ndi siho tshiṱangadzimeni hmm. why idzo dzi idea dzine nda khou dzi amba ndi sa dzi iti na kha nṋe dzi sa shumi hmm. eh? mushumo wa motivation ila yavo i thusa mini what is it all about
a ri vha ri kone soko to pfa ri kone vhudza zwiṅwe zwithu zwine ine a nithu zwi pfa ni soko to funga na zwi vhudziwa kha musi ni nga vuwa ni tshi zwi ita hmm. Mara zwi a konḓa, hu na vhanna vhanzhi vhane vho lingedza. Ndi ngazwo ndi tshi khou ri vhutshiloni zwithu zwi tshimbila nga lucky. Hezwi zwa u motivate kana no ni motivate na tou vuwa na tou fhufha ni ḓo wana vunḓea. Hone zwi amba kuri vha na vhuimo kha ramaipfi ane vha amba kana kuri vha swika u ḓiambela kuri tenda ndo amba fhedzi. Ah, nṋe ndi sokou tou ḓiambela ndi tenda ndo amba nṋe ri vhathu vhane ri sokou tou funa u amba ngori thi ri ri vha motivate ri tou trainiwa uri ri sokou tou pfha ri khou tokonyea ra amba a ni ngo vhona na kha zwiḽa zwa zwa sabc linde ndi tshi khou amba badi nga tsha matshelo nda vha ndi naye a thina na vhuimo nṋe ndi sokou tou ḓiambela ni songo dzhiela nṱha vheu ni ḓo u vhala songo Dino, dzhiela nṱha Dino. ni sokou landa zwiṅwe ndi vha ndi khou sokou tou amba tenda ndo amba zwa pfuka ndi na iṅwe mbudziso ya kuri why vhone vha sa funi ku thoriwa

dzipulane dzi tsheho dzi revolution dzi khou ḓa dzi technology dzi tshi ḓa zwiṅwe zwithu vhathu a vha tshena ndavha nazwo dziṅwe dzi business idea vho ndi dza miṅwaha ya kale dzi tshi vho ḓa ni 2021 2022 a dzi tsha thala ri khou ri khou zwi pfa izwi zwa mabindu izwi zwino ri tshi ḓa kha mafhungo aya a re- a relationship does does eh, age matter a a zwi na na mushumo thi mushumo ndi u ṱokonyiwa na ini no rali ni kha ḓi nṱokonya ah, ndi una problem ndi mini ngori u ḓo ḓi tou fa lununguneo nungunungu ndi nungunungu vheu manzhi manzhi ha na ri zwi dzhei zwi muhumbuloni hezwi muhumbulo e ndiiteni zwi muhumbulo ngoho ndiiteni zwi muhumbuloni la zwithu zwoṱhe zwithu zwinzhi zwine zwa vhukati hafha ḽifha zwi muhumbuloni vhone ee Ah no, ngo ri khou ri khou humbela uri eh, eh, ri khou tenda vha- vha- vha- vhaṱaleli vha vho riṋe show ya vho riṋe yo swika magumoni hafho ra ri khou humbela uri vho Mia Tshandama vha nga ri valela nga luimbo lwa lwa Beyonce ra kona u ya eh, maragani wa vho riṋe ni a zwi ḓivha kuri ya rengisa hafha ri na zwikipa zwa ri khou rengisa hafha vho vho Mia Tshandama ndi khou Eh. ndi khou vhafha dzithambo idzi the reason why ndo imba olu luimbo lwa lwa beyonce mm. lulimbo lune lu lwo motivator mm. mara lu kho ḓi nyaga muthu a re na muhumbulo mm. tshiṅwe tshifhinga ri ne vha motivator ri vha ri khou tou ni khakhela ri vha ri khou ni vhalavhalela mm. ri vha ri khou sokou ni pengela mara vhutshiloni zwa vhukuma vhutshilo vhukuma dzi a vhuya vhana vhashu mm. dzi a vhuya ni khou ri vhona ri khou rengisa mamafini a ri khou tou funa dzi kho to vhuya pulane dzo fhela a ri tsha tika a ri tsha wina mabindu ashu oṱhe a tsheo relevant vho swika vha fhethu vha mapakistan ya vho swika vha fhethu vha maindia a ri khou wina ri khou thotha vho dzhia dzi business idea dzoṱhe zwino ḓe tshiṅwe na tshiṅwe tshine ra ita tsha thala zwino kha ulu luimbo olu lwa beyonce Ndi khou lu imba ngauri ndi luimbo lune lu vha lu khou tou ni motiveitha uri ni nga tshimbila nṱha ha maḓi mara naho zwi sa konadzei. Zwino zwi fana na nṋe, ndi khou ni vhudza zwiṅwe zwithu zwine na nga tou pfha u nga ri zwi a konadzea, zwi a konḓa vhana vhashu. Ndo ni vhudza uri vhutshilo ndi zwithu zwi tshimbila na luck. Hezwo zwoṱhe zwo ri ini ni ḓo ita mini na hezwi zwoṱhe na ndi khou amba ndi khou ni motivate e vuwa ni rengise masimba vuwa ni rengise maṱamaṱisi a ḓo sina na shona ini e vuwa ni ite chicken dust e mani ni vhe na khawashi iya khawashi dzo ḓadza shango ḽoṱhe dzi ni ḓo borela unga vha nga ṱanzwi vhathu

mara a thi mudzimu hmm. nṋe ne maḓi ine nda khou tshimbila nṱhaho o friza hmm. ndi ngazwo ndi khou kona u tshimbila nṱhaho hmm. zwino ndi motivation zwino motivation i fanela dzi nyimbo dzo tou raliwa ande ndi nga amba uri ndi nga tshimbila nṱha ha maḓi mara ndi songo thetshelesa a ni ngo kona u fa uri why ndi khou tshimbila nṱha ha maḓi ndi khou tshimbila nṱha ha maḓi ngori o friza a nokaa Zwino na zwezwo zwi vha zwi khou ḓi amba uri na musi ni tshi mmbona ndi kha ḓi vha muthu, dzindavhelelo dzine na nga vha ni na dzi nadzo kha nṋe dzi nga vha uri tshiṅwe tshifhinga a dzi nga vhi dzone kana na wana a ni khou vhona ndi khou ni motivetha mara thi na Ferrari. So ndi zwiṅwe zwa zwiṅwe zwithu zwine ndi khou ni vhudza, ndi muthu, ndi a khakha, ndi a baiza. So zwiṅwe zwithu ndi ngazwo ri tshi khou amba ri tshi khou ri motivation

let me lumbro. arali ndo a nda tshita nga muthu ane ona ko fhira miya vhana ndi vha ndi khou nyala dzimbuso dzila dzine miya vhana vha tshi ḓa vha ṱuṱa kho nivhudza na ndo vhona mini vhone vhane vha tou to zwi vhona uri
It is what it is, but I'm gonna. This is 30. Ha ri khou livhuwa show ya vho riṋe i khou pfi ri khou ni gotsha yo tshimbila zwavhuḓi nga maanḓa zwino ndi tshifhinga tsha kuri ri ye maragani ri khou rengisa na zwikipa izwi vhathu vha vho riṋe ni khou zwi vhona kuri a si mafhungo ara a kuri na vhona zwithu zwi tshi rengisiwa nga muthu ane na ḓivha na pfha u nga ri a zwi yelani na mini haningei ni tshi ambara dzi fambane na dzi Nike na mini mini vha na dzi next door dza vha khou ḓivha vha no khou sasaladza ni khou zwi pfesesa mhm. ee eh, hu na vhathu vha no khou vha sasaradza vha dzi fambani na dzi adidiosi vha khou sasaradziwa ngauri rine a ri vhaḓivhi ri khou renga zwino na vheiwe ri khou ri ri khou humbela kuri ni dzhenelele hafha ni khou zwi vhona kuri ndi tshikipa tsha vhukuma ndi tshikipa tsha kuri na bva na ya toya ndo vha ḓo ni vhudzisa kuri ah, ndi shopho lifhio ri khou rengisa zwithu zwa kunanga kuri a ri zwo hmm? a vha ṱalutshedzi hafho khezwo hmm.
eh, eh, mirero 24 vs 27 It is start a life with a business. Hmm. Then you can build a house. So ndi hanefhaḽa vhana vha mukalaha zwikipa nga zwi rengwe a thi dzhenelele a ri wana thoyanḓo yoṱhe yo fomiwa nga zwikipa ezwi a ri khou nyanga fake hmm. mara hezwi zwi a konḓa u producer thi a zwi ngo laṱa um eh, ri khou humbela eh, vhathu vha ḓi wane vha na culture yavho vha na zwithu zwo tou raliho ri khou sapota ye show ri khou re show kha ye vhathuni

8990 Let's get a t-shirt ri ḓi phiṋe na vho 30 ri sumbedza uri a le- let's make vho 30 vha vhe famous let, let's, let, let them trend you know a vha trende vho 30 na vho chigo hu ṱanganane and then we have an industry that tomorrow we can sustain so it is what it is thank you so much for joining us we love you so much ndi khou vala na show dza vhathu ngo phapha vhone vhane vha ḓo vha ḓo ḓivalela ngori u vala ndo ya muthu ene muṋe hanefho zwo khakhea A ri khou livhuwa Mukegulu Vho Mye Tshandama no vha vhona kuri hano zwo tshimbila zwavhuḓi vho pfa ho vha na nḓevhe vho zwi pfa eh, ndi dzi modi um, eh, vha ri ndi mini? ndi dzi modi Motivational oh speaker. ndi nda ndi tshi ri ndi dzi modifying speaker Yeah. eh mara a ri khou livhuwa vhana vha miyanga ri dovhe ri ṱangane futhi kha show yavho rine eh, next week i khou pfi ri khou ni gotsha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

Ri khou ni gotsha.